vawiin March ni sawm paruk hian Kohhran hmeichhia eh Kelkang Kohhran hmeichhia ten Bethel hmun kan phiat a tihian keinin kawngthla ih Hani group te hian kawngthla zar zar hi kan phiat a chuan khitah khianin ih Estheri Estheri group ten ih-- Peniel te Moria te an rawn phiat thla te hian hei ah hnah thel a tam lutuk a kawngah hian hnah thel te kan hal ringawt mai a ti hian khi an rawn phiat thla zel a chuan hei hetah hian ti hian hei kawngthla hi kan phiat thla zel a. tihian honey group te hian kalkawng thla zar zar hi ta gilgal pan chho na kawng zel kan phiat ta tichuan hun thianghlim hi group hran in an phiat leh bawk a. Khi lai khi hmun thianghlim a nia tikhian hmun thianghlim leh a beh bawm te hi an phiat a. e khai i hmel i hmel tha bawk a hei ka rawn lak che video a in hmun thianghlim kha eng group in nge phiat che u aw e hmun thianghlim hi tute nge phiat a vawiinah hian Sari group ten hmun thianghlim khilai hmun thianghlim inpui ber khi an phiat anih chu tihian kalkawng thla hi hani group te hian an phiat thla zar zar a in lo en theuh dawn nia youtube channel ah kan dang a maw. Like comment share kha a pawimawh tlat tihian hei kawng thla hi honey group ten an phiat thla zel ta hian a hnah thel a tam lutuk a hal loh hlei thei pawh ni lo Khu tikhuanin khu lamah khuanin khu phiat mek te pawh an awm a.

kawrah hianin hnah thel hi a awm duh khawp a hei kawr an thian mawlh mawlh mai ni a thenin kawng an lo phiat bawk a. rin aiin han kun reng chuanin kawng te hi a lo kham duh bawk a hei vawiin ni chu honey group te pawh hna tlang kan thahnem khawp mai. Hei a then te an chawl bawk a a then te an phiat bawk a a thenin kawr kawr te an thian fai bawk a hei helai mi hi nula. Pantei a nih hi. Aw hei a ni pawh a chau tawh a nih hi a thu tlat mai. Hei kan tleirawl te hi an fel khawp a. hei hi hmun thianghlim phiat ho te an ni a. hei e an phiat taima hlawm khawp mai hei khi tah hmun thianghlim atangin an rawn phiat thla a hei kalkawng hmun thianghlim pan pan chhohna an rawn phiat thla mek a ni.

hmun thianghlim phiat ho pawn hei an rawn phiat thla zo dawn tan ta e. a hal pawl te an awm a a phiat pawl te an awm a hei kan zo tep tawh e. hei khu vut vut mai ni khi tikhian kawrah hnahthel an phiat lut a an ha thla nguah nguah mai ni hmm hei ekhei vawiin hnatlang ho te hi an fak awm khawp mai.

kelkang kohhran hmeichhia hruai kan hruai tu nu a nih hi hei helai a hi hei a hal tan mek e. a hahthlak em in bethel hmun phiahah chu hahthlak la ve nuam khawp mai. Hei vawh in an bethel hmun phiat ho te hi an fak awm tak tak a ni nem tei te. he lamah kohhran hmeichhe hruaitu te hi kan la ang nge hei hi kan kohhran hmeichhe hruaitu committee ho te an nih hi khi khi lama te khi khi an rawn chhuk thla mek bawk a a then a then helaiah an chawl a.

helai hi hmun thianghlim pan chhoh na kha a ni a.

Zoram hmun hrang hrang atanga an lo kalkhawmna hmun kelkang bethel hmun thianghlim pan chhohna a ni e.

hei an zo ta a tihianin an hawng tha ho. tawh a nih hi. Tihianin kan phiat zo hlawm tawh a, khutah thingpui leh chhang te kan in leh ang a, kan ei leh ang a.

tunah chuan phiat zo tawh a hei thingpui in turin kan chhuk thla hlawm dawn a nih hi. hei hmun phiat zo ho ei in lam refreshment --

hei kan thingpui lumtu te